Mũrĩega andũ aitũ? Atĩrĩrĩ, motivation letter kaĩ ĩritũhĩte atĩa? Nĩkĩ kĩratũma motivation letter yage kwandĩkĩka? Andũ aingĩ maranjũria atĩrĩrĩ, Betty, motivation letter ĩno ndĩrandĩka, niĩ ndĩrakĩandĩka na ndirahota. Motivation letter na andũ aingĩ marenda nĩ maandĩkĩre motivation letter. Na korwo no hote gũikara thĩ ndĩmwandĩkĩre motivation letter. Na motivation letter ti kĩndũ mũndũ ũngĩ angĩkwandĩkĩra tondũ motivation letter yugaga we nũ. wendete kĩ, nĩkĩ ũtendete, nĩkĩ ũngĩhota, nĩkĩ ũtangĩhota. Na kaũndũ gaka nĩ kararitũhĩra andũ mũno kwandĩka motivation letter, to nĩ ndĩrona motivation letter ti composition ya two pages, tondũ nginya kwĩ andũ maranyandĩkĩra na gĩthũngũ motivation letter. na motivation letter ya gĩthũngũ. Rĩu wakĩra mũndũ ũrakũhe wĩra we ndũngĩhota kĩnjerumani, motivation letter rĩ, nĩ interview. Nĩ wona ũũkĩ, ona okorwo nĩ mũreka Skype interview, interview ĩrĩa ĩngĩ yaani andũ aya mategemeire nĩ motivation letter. Tondũ motivation letter rĩ, ona magĩgũ Skype aga rĩ, no mende kũmenya more about you through... ka, ka kanyamũ wandĩkĩte gaku ga composition gaku reke ndigete ga composition na ka motivation letter rĩ ona inyuĩ mũkĩandĩkaga we wathiĩ kwĩhoya wĩra rĩ ĩndũ andĩkaga CV-inĩ ciaku nĩ wandĩkaga uh, njĩtagwo ng'ania nyumĩte kũ kĩ ũkaheana karũgano kanini gaku Koguo rĩ motivation letter ti kĩndũ kĩngĩ nĩ kĩu mwandĩkaga mũgĩthiĩ gwetha wĩra, nĩ kĩu mwandĩkaga mũgĩthiĩ gwetha cukuru, mũgĩthiĩ gwetha university, colleges, kĩu nĩkĩo gĩtagwo motivation letter. Na motivation letter gũkũ Njerumani nĩyo important gũkĩra indo ciothe. Ona mũndũ ndamwĩrire ũguo mwandĩkaga niĩ ndĩ university material, niĩ ndĩ college material, niĩ ndĩ kĩĩ. Mũnjerumani maũndũ mau ndamwĩirie gũkũ andũ aingĩ nĩ arĩa matathiĩte ma university ma master ma diploma ma degree andũ aingĩ nĩ acio nĩ ũndũ wa kĩ thĩ ici cia igũrũ nĩ nĩ- nĩ- nĩ ciendete mũno kuoya mũndũ kũringana na ũrĩa ahana no gwitũ twĩkaga atĩa mwana ũrenda atuĩke rũya ũrĩmũboci athome athome nginya atuĩke rũya na nĩkĩo na rĩmwe nĩ gũkaga mawĩra makaga tondũ mwana ũcio aretha kũringana na ango yake ĩrĩa kana harĩa akinyĩte. Ndarenda gũthiĩ kũrĩmia na aumĩte kĩrĩa, na akoretwo agĩka athiĩte yunibacĩtĩ arona wĩra wa kũrĩmi tarĩ ũndũ mũnene mũno mũndũ ateangĩte mbia icio na nĩguo mũkariganĩrwo atĩ gũkũ Ajerumani meka ona no ũkore mũndũ wathĩte yunivasĩtĩ agacoka harĩa thĩ biũ akanjia wĩra ona wa kũruga ii, akanjia tũwĩra mm, eh, wĩra ũtangĩenda ona ũrigagwo ngai ũno ũyũ wathomire rĩu thĩ ici ciana igũrũ ciĩkaga atĩrĩrĩ training rĩ training nĩ kothi makothi magamahe hinya mũno, atĩ wĩna kothi ona ũtathiĩte korĩnji, ũtathiĩte yunibacĩtĩ, ũtekĩte atĩa, nĩ ũkuona wĩra. Na nĩkĩo maigaga makambuni maingĩ mũno, na makambuni thirikari cia gũkũ nĩ cimoyaga igũrũ mũno. Ta rĩu ta tara kĩhinda gĩkĩ gĩa korona, kĩhinda gĩkĩ gĩa korona rĩ, Andũ marateithagio matingĩenda wĩra waku ũmomoke, ta uga niĩ nĩ niĩ njigĩte kawĩra gakwa na nĩho ngĩaga cukari na mũtu, makauga ĩ tũtingĩenda ũgwe biũ. Makauga eighty percent ya mbia iria ũrĩ, ta uga ũrĩ thũkũma ngiri ikũmi o mweri, makauga ngiri inyanya. nĩ tũrĩkũheaga. O matikaigue atĩ nĩ wakua, nĩ wagũa. Na ti mbia ũgoka gũcokerio, nĩ mbia cigĩtwo hau. The same na andũ a kũrĩma, arĩmi a gũkũ. Arĩmi a gũkũ ma support agwo, marĩmaga kwa yani kĩmũgũnda kĩnene. Mokaga, rĩngĩ nĩ tuge nĩ kwagĩa riũa na arĩmi matinahota kũgetha kĩrĩa kĩgethekaga. Moka makauga ũũ, kũrarĩ na riũa na mũtinagetha kĩndũ, ĩ ici mbia cia arĩmi, magathiĩ makarũmĩrwo hau makerwo nĩguo rũciũ rũngĩ rĩ, mũtikauge mũtinahanda atĩ tondũ nĩ mwahĩire, na gwitũ gũtirĩ tũndũ tũu, nĩ wahĩa ũthiĩ ũikare. ũkue nĩ ng'aragu kana ũmenye plan B nĩ ĩrĩkũ. Gũtirĩ mũndũ ũkũririkanaga Ngai na gũtirarĩ na mbura reke tũ support arĩmi, aca gũkũ nĩguo gũkoragwo, andũ nĩ ma support agwo kũringana na ũrĩa we wĩkaga. Rĩu motivation letter yandĩkagwo atĩ, niĩ ndĩ Beth, Beth rĩ arĩkĩtie form four, ndauma form four rĩ reke njuge rĩu arĩa mareka atĩ maretha mawĩra ma volunteer social work thaa ici makauga atĩrĩrĩ, niĩ ndarĩkia form four rĩ ndanjirie gũikara na cũcũ witũ ngamũrora kana ndanjirie gũikara na mwana witũ ũrĩa wĩ handcapped na kuma hĩndĩ ĩyo nĩ ndagĩire na ũndũ wa kuoya andũ handcapped na ũndũ mwega. Na thutha wa kũigua Njerumani ũrĩa manyitaga andũ handcuffed rĩ, njiguaga nĩ mamanyitaga na ũndũ mwega, nĩ mama recognize aga, nĩ mathomithagio kũringana na ũhoti wao, matigagwo nyũmba ta gwitũ, yaani ũretha tũũndũ twega na tũũndũ tũra motivate ũyũ Ngai. koguo nĩguo andũ mekagwo kũrĩa tũkĩreke tũmuoni the other side of andũ handicraft nĩ magĩrĩirwo kuoywo na njĩra njega rĩu ũgathiĩ ũkiugaga niĩ kuma ndĩ mũnini nĩ ndekaga volunteer ona nĩ ndathiaga Sunday school tũgathiĩ kũhe ciana cia street irio tũndũ tũrĩa rĩrĩ tũkonainie na kũrĩa ũrenda wĩra okorwo nĩ kwa handicraft ũkauga tũũndũ tũrĩa ta tũ volunteer na ũrenda gũka gũkũ na kũ volunteer koguo rĩ nĩ wagĩrĩirwo gũkorwo na experience ya kũ volunteer nĩ positive nĩ kĩndũ kĩega mũno mũndũ ũrĩa ũrakwandĩka akĩmenya Ngai no ũyũ na ena experience ya gũteithania tondũ ũngĩkĩremwo gũteithania kwanyu ũthiĩ thĩ ingĩ ũgateithania atĩa nĩ kaũndũ karitũ koguo rĩ andũ nĩ mamenye hena gũteithania, gũteithania na kumaga mũciĩ. Kũu volunteer na kĩrĩa motivation letter, ũra motivate ũrĩa ũrakũhe wĩra gũkũhe wĩra. Ũkĩmuonagia ũrĩa ũrutaga wĩra na ihenya, ũrĩa ũthomaga tũũndũ na ihenya, okorwo ndwendete gũ socialize na andũ ũkamwĩra o tene, nĩ wona, akamenya wee... tiwe ndĩretha okorwo nĩ ũcocioraicaga na andũ ũkauga nĩ nyendete mũno gũikara andũ-inĩ na nĩkĩo ndĩyungĩte na kĩrĩa na na kwaya group ya kanitha itũ kana itũra ritũ tuoyanĩte young people tũkanyitana tũteithanagia yani kaũndũ kega karĩa gakonainie na wĩra ũyũ na karĩa karatũma rĩrĩ mũndũ ũyũ amenye atĩ Ngai ũyũ tũtiroka kũmuonia maũndũ merũ marĩa aroka gũkora gũkũ ĩ nĩ maũndũ onete na mwathiĩ website cia kũrĩa mũretha wĩra rĩ nĩ maramwĩra ithuĩ twĩkaga ũũ na ũna na ũna, rĩu kwoguo rĩ nĩ ũrarora ũkona ĩ haha kambuni ĩno nĩyo ndĩrenda, kwoguo ũretha wĩra Correspondaga nĩ gũgwĩka atĩ, ũkĩringithanagia na kũrĩa ũretha wĩra, na ũrĩa we ũhana, na kĩrĩa wĩ nakĩo. Koguo motivation letter nĩ kĩndũ gĩa gũ motivate mũndũ akũhe wĩra. O ta ũrĩa ta wĩyoe we nĩ we, maid ya gwaku rĩ, ta tua nĩ maid ũrenda kwandĩka gwaku, ũngĩenda mũirĩtu ũhana atĩa? Mũirĩtu ũrarora ciana, mũirĩtu mũtheru, Mũirĩtu ũrathambia, ũrarora twana na homework, mũirĩtu ũrarora, ũraruta ciana mĩtugo, yaani rĩ, rĩu mũirĩtu ũyũ agĩũka kwenda kũruta wĩra waku, gwaku, arauga niĩ ndĩ, no, no nyende ndute wĩra kwanyu, tondũ ndĩ mũirĩtu mũtheru, mũirĩtu ũroraga ciana, mũirĩtu ũroraga, ũteithagia ciana homework, mũirĩtu ũ, ũbundithagia ciana kĩrĩa, mĩtugo. tũindo ta tũu, ĩyo nĩyo motivation letter. Okorwo mũndũ ena kĩũria, nĩ athiĩ orie hau comment -inĩ, na nĩ ngũkorwo ngĩcokia ciũria kũringana na ũrĩa mũndũ angĩkorwo. No kĩu nĩkĩo kĩũria kĩnene kĩ email yakwa, na nĩkĩo ndĩratinda ngĩona andũ makĩnjĩra Ndeithi kwandĩka motivation letter mũndũ no nemwo, no nemwo kwandĩkĩra andũ aingĩ. motivation letter no njĩra ĩno ya gũkuonia ũrĩa yandĩkagwo rĩ no ĩgũteithie. Mũtikĩgĩe na mũthenya mwega.